okay muroi muroi muroi muroi muroi okay mina ndimbotaura nyaya yangu kutamba tombosiya majokes aside panyaya yesisi olinda iyi ah, hameno munoiona sei pamwe ndini ndiri cruel ne handizivi pamwe ndini ndisinga ndisinga ndisina mo handizivi ndingati pamwe ndine mwoyo yakaipa but kana ndimiwo murume ari kukotaurira kuti hachakuda uramba uchingonyengerera he andihurira he andihurira he with the same person like really sis only ndatsvagai munhu anokudai mi move on neupenyu hwenyu munhu uyu haachada nezvenyu takuchikutaurirai manje isusu kuti haachakudai ima musi kuzvionawo here with the same person over and over and over again ko zvimwe zvamunenge musati maona zvaari kuita apa mukutoitawo lucky kuti mukusanganawo nazvo zvinhu zvake but im sure zvakawanda zvaanotoita musingaoni ega tikutaurirei next time chete nyau dzeni tuvideo twenyu chingoti ee eh, ee eh, andichamuda ee eh, andichamuda murambika kumbotanga mamboisa pasocial media ndokudiiko e ndokudi chiiko naye muchingoti zvinhu zvangu zvinhu zvangu asina zvinhu ndiani naiye mubhurugwa make atori nezvinhuwo zvake zvaanotogarowo achitoti zvinhu zvangu zvinhu zvangu Hamunyariwo here nhai sisi? Nenzira yandiri kudai naye ka makutondi moyo wangu makutondisvipisa moyo. Moyo wangu wakutosvipa like handitomboziva kuti ndingati chii. Makanaka muri yellow bone. Iyo black bone ndoyona mamuchingochemerera. musiye yende kuna dioni kanadana na dioni ndiwo ari kuda dioni wachacho muonowo kuti hapana nyaya ha but mukoma stanaka ha inga makaimba song yekuti chidhafukorera hamuchachidi chidhafukorera chacho manje manacho sei muchitamba nesu imimi apa mufunge ndendiri silenda ndakatanga kudya po wakatanga kuimba nziwo yavo yedhafukorera ndakatanga kufuta ndichi vamwe vanoda dhafu korera ndaa dhafu korera maanayo dhafu korera hamuchaida ah, mukoma musadaro ndangoti ndingotaurawo zvandinofungawo ininiwo kuti kana munhu achikuonesa kudai sokuti achakuda unosiyanawo naye womusiyawo yendo siye vamwe vane vanhu afari ada kufara munambozvitsvagawo nemose munhu achingodzokera kumunhu mumwe chete enda munobvunzewo musikana kuti chii chaanonyatsogona kuita pamwe pane zvaanogona kuita zvamusingagoni no just saying apa zuva riri kupisirira lush love can i please have some champagne please timwe zvedu mashampeni isu evanhu kwavo nezvinhu zvavo vasingaswiri vachizvipostarira facebook kuti zvinhu zangu zvinhu zangu zvinhu zangu haiwa hehe plan ticket plan ticket kuita sei kwacho timharire apa mudzinge munhu mumba menyu haikona kudyiwa sematemba makasvinura Hello ladies. maakutosekuone wana wadika munyari ore ko hamufungira one wenyu kuti hawanyari here mangwana mangwana mai vabuda musocial network musocial media mangwana mangwana mai vabuda vachingotaura chei kuti vahurirwa hamunyari here zvimwe zvinonyadza asikana haiwa aripiko nhaye ndigire champain uyu lush love kandinotora ndega zvinonetsa izvi apa ndiri kumupa mari yemusikana iyoyo 5000 dollars yeti yadura kune mhepo asikana mhepo thank you sweetie this is my maid lush love say hi sweetie ngatimbomuwire zvedu isu sisonokwawo ndangoti ndikuonesawo shamwari yangu yakaita hekati yapokelo haikona imi musisi mukutanga kuitedzera nhasi iyo ngatigadzire heti dzedu say hi my friend this is my friend mukona hekati iyi manyasokuonesa vamwe vavo vanogonyasoita zvakanaka hekati akaita kare kare before pokelo this is my friend o oh. Mwana chomi yangu ndi slender. Hi chomi. Hi friends. Wanhu wane zvinhu zvawo awa.